אקעי מוריי ורבותי, ס'איז ערב שבת וירא, און אונז גייען קאנטיניוען אונזער שפיזן וואס איז אברהם אבינו, מיר האבן גערעדט וועגן לעצטע וואך, און איך גיי רעדן עפעס א נקודה וואס שיינט מיר די וואך וואס איז אפשר א הרחבה פון וואס מיר האבן גערעדט און אפשר א אנדערע ענין אבער ס'קען ארויסקומען פון די פריערדיגע ענין וואס מיר האבן גערעדט לעצטע וואך. און ס'איז דא באמת, ס'איז דא באמת נאך א שפיז און ס'איז דא נאך איין זייער אינטערעסאנטע קערעקטער אין די פרשה וואס ווען מ'וואלט געהאט מח און כח דעם וואלט מען געדארפט צו נעמען מער וויטש איז די קערעקטער אוו לויט סארי איים דזשאסט פארקילט און לויט איז געווען אויך אזא אינטערעסאנטע קערעקטער כ'האב אביסל אפשר אנרירן פונקט לויט אבער ס'מען דארף אסאך מער אריינטראכטן לויט איז געווען אזא אינטערעסאנטע מענטש מ'וואלט אים געמעגט איינלאדן אביסל צו צו נעמען צו שמועסן וועגן אים. איז אזוי, אברהם אבינו איז געווען לעצט לעצטע וואך, ער האט אויסגעטראפן א זאך אברהם ר' שלמה אמינו, ער האט אויסגעטראפן די די זאך וואס הייסט וואס הייסט מייפערט זיין אמונה, מייפערט זיין אין סוף, אינפיניטי, און רעדט וועגן חסד. און די וואך הייסט פרשת וירא, און אברהם אבינו האט אויסגעטראפן א זאך וואס מען דארף מען דארף וויסן, מען דארף וויסן וועגן דעם. אה, די זאך וואס הייסט וירא אל ה', עס איז נישט אמת'דיג, די ערשטע מאל די וואך, ס'הייסט עס שטייט שוין לעצטע וואך אין פרשת לך לך ווען אברהם אבינו איז אנגעקומען מיט ארץ ישראל שטייט אויך וירא וירא אל ה', און עס שטייט ויבן שם מזבח להווי הנראה אליו, ס'הייסט עס איז געווען א גרויסע זאך, ס'הייסט אויב מען ליינט חומש ביז יעצט, די אייבערשטער רעדט מיט אסאך מענטשן, די אייבערשטער האט גערעדט מיט אדם הראשון, מיט קין, מיט נח, ויאמר ה' לנח, ויאמר ה' לאדם, פארשידענע מענטשן. אבער זיי הערן די אייבערשטער, זיי הערן. און אברהם, אדם הראשון האט געזאגט צום אייבערשטן, את קולך שמעתי בגן, וירא כי ארום אנכי, כ'האב געהערט, כ'האב דיך געהערט. סאו, סאו ס'זעהט אויס אז א גאנצע צייט די ציור אז מ'הערט די אייבערשטער, מ'קען אים הערן, מ'געהערט פון אים. אבער קיינער האט, קיינער האט אים נישט געזעהן, קיינער האט אים נישט געזעהן. דאס די עצה זיך באווייזן, די חוש הראייה זאל זעהן די אייבערשטער. דאס איז נישט געווען ביז אברהם אבינו, ס'איז נישט געווען אזא זאך וויפיל איך פארשטיי אין די חומש. און בעזרת השם עס איז נישט אמת'דיג די וואך, עס איז די ערשטע מאל, פריערדיגע וואך איז געווען, ס'איז דאך געווען א גילוי, ס'הייסט די חזל האבן גענומען פון דעם א גרויסע זאך פון די אבות הענין מרכבה, אבער על כל פנים די די זאך פון זען פון זען פון זען גאט האט אברהם אבינו געווען די ערשטע און ער האט געמאכט א מזבח, ס'הייסט ס'איז געווען א גרויסע א גרויסע חידוש, א מזבח איז טייטש כלי אז ער דאנקט אויף דעם, ער מאכט פון דעם א קביעות, מאכט פון דעם א יסוד, מאכט פון דעם א מצבה, אזוי ווי א מצבה א מזבח, ס'ווערט אייביג א די זאך, לה' אני אראה לו, און די פרשה אויך למעשה אויב מען קומט קומט אן ביז די ענד פון די פרשה וואס איז איינע פון די גרויסע גרויסע פיקטשערס פון די גרויסע פוינטס וואס מען געדארפט מען דארף מען גייט רעדן און מען דארף רעדן וועגן פרשת וירא איז די עקידת יצחק און די מסקנא פון די עקידה אזוי ווי אלע פרשת נאר ארום וועני און כמעט זייער אסאך פרשת נחומש ענדיגן זיך מיט א געוויסע מצב וואס הייסט ווען א ויאמר אברהם השם ירא אשר יאמר אליהם בהר בהר השם ירא נא עד אברהם איז נישט קוים געווען די פלאץ די פלאץ וואס איז מקום המקדש וואס איז הר המוריה און עטס קובע געווען השם ירא דא איז א פלאץ וואס מ'קען זען די אייבערשטער, די אייבערשטער, מ'זעט זיך מיט די אייבערשטער, די אייבערשטער זעט א מענטש, דאס איז א זאך וואס אברהם אבינו האט אויסגעטראפן, עס איז נישט געווען, ביז דעמאלטס איז נישט געווען מעגליך, און נישט נאר דעם, נאר עד היום הזה איז דא אסאך מענטשן וואס זיי זאגן אז עס איז נישט מעגליך, און זיי זאגן, האלטן זייער שטארק פון די פסוק, קול דברים אתם שומעים, הטמינו עיניכם ראיון ז ל איז די קול, מ'קען נישט זען די אייבערשטער, מ'קען הערן די אייבערשטער, דאס איז א זאך, הערן אסאך מאל איז שייך עס צו אזוי ווי פארשטאנען, אדער מ'האט געהערט, עפעס געהערט, און נישט נאר די הערן קען זיין אזוי שמיעה מרחוק, ווי איוב האט געזאגט,

איך גיי נישט אזויפיל אריינגיין אין וואס וואס ס'מיינט אדער וואס ס'איז, איך מיין אז ס'מיינט כפשוטו, אויב מ'וויל וויסן וואס ס'מיינט, אז ס'מיינט א ליסטע אזוי שארף ווי כפשוטו, ס'איז אזוי אזוי ס'מוז מען מאכן אזא רושם ווי כפשוטו, אז מ'דארף פון אים פרעגן, אה די אייבערשטער מ'קען אים זען צו מ'קען נישט, האט האט וואס מ'זאל זען, האט. יא, פארן אן ערוי, אבער אחרי יא די ערוי, אבער אמאל איז יא די ערוי, מ'זעהט אים פערשט, אברומי האט אים געזעהן. אבער על כל פנים, איך וויל נישט אריין גיין, איך גיי נישט רעדן היינט וועגן די עקשועל מהות, די ענין פון פון זעהן די אייבערשטער, זעהן די אייבערשטער איז איז א, אבער איך איך דארף וויסן אז ס'מאכט אזא רושם, ס'הייסט ווען מ'ליינט די פסוק וואס איוב האט געזאגט, לשם אוזן שמעתיך ואתו עיני ראיתך, איז מיינט עס א פונקט אזוי ווי עס איז דא א חילוק איך האב געהערט פון א מענטש, איך האב געהערט, ווייסט, שמועות, שמועה טובה מארץ נוכח, איך האב געהערט פון דערווייטען ס'איז דא אזא מין זאך, ס'איז דא אזא מלך, ס'איז דא א מענטש, ס'איז דא עפעס א זאך, געהערט דערפון, און יעצט מען טרעפט אים, האסט געזען די חילוק, אליס די חילוק, אליס די לעוועל פון הפתעה, די לעוועל פון חידוש, די לעוועל פון חיות, וואס די חילוק פון חיות, די חילוק פון מפגש, וואס איז דא ווען איך האב געהערט, איך האב געהערט מיט איינער אויפן טעלעפאן יעצט, איינער רייסט זיך, האט ער געזען, פנים אל פנים, דאס איז, דאס איז די חילוק פון וירא אל ה' ביז, ביז אלע דורות, פון מנוח ועד אברהם וואס האבן גע, פון. פון אדם הראשון, פון פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, איז נאכנישט געווען א מענטש וואס האט געזען גאט, ביז ביז אברהם אבינו, און איך מיין אז דאס איז די טייטש אברהם אבינו ראש למאמינים, ס'איז נישט, אסאך מענטשן היינט, אמונה האט געמיינט פארקערט פון זען, אבער אמונה מיינט נישט פארקערט פון זען, אבער אברהם אבינו, ער האט אים געזען. און לאמיר, איך וויל אביסל רעדן די זאך וואס וואס איז מיר אינטערעסאנט צו רעדן, איז די די עקטשועל, די עקטשועל סטעפ, די עקטשועל עזות פנים, די עקטשועל דער חידוש, דאס הייסט, ווי האט ער גענומען אזא מין, אויף ווי מען האט געלערנט אין בית מדרשי של שם ואהבה, אין בית מדרשי של שם ואהבה האט מען אויסגעלערנט, זיי האבן אלע האבן געלערנט דארט מורה נבוכים, זיי האבן געלערנט רב סעדי' קאהן, זיי האבן אלע געלערנט דארט, אז זיי האבן געהאט מסורה פון אדם הראשון פון נח, זיי האבן אלע געוואוסט, די אייבערשטער איז א זאך וואס מען הערט פון אים, מען רעדט מיט אים, מען פארשטייט, קיינער האט נישט אזא זאך מען זעט, אונז האט מען פרומער געגאנגען אין חדר, דאס האט מען אים אויסגעלערנט, און דאס איז געווען מענטשן וואס האבן געמאכט וועגן דעם געטשקעס, אז מען קען דאך נישט זען די אייבערשטער, תרח איז געווען א געטשקע פארוואס פארוואס מאכט מען דאס די לאגיק פון געטשקעס מ'קען דאך נישט זעהן די אייבערשטער באט מ'קען זעהן שטערנס מ'קען זעהן אפשר מלאכים אדער פארשידענע כוחות וואס איז דא וואס זענען נישט ממש די אייבערשטער אין די וועלט א מענטש א מענטש איז א איז זייער שטארק כח הראייה מענטש איז די עיקר חוש פון אַכציק פראצענט פון די ברעין ליגט אויף וויזשועלזעישן אויף וויזשועל אינפוט דארף מען עפעס זעהן ס'זענען געמאכט צלמים און זאכן אבער רוני קומען ער האט געזאגט ניין מ'קען זעהן די אייבערשטער מ'דארף נישט קוקן אויף א אויף א צלם אזוי ווי תרח די מיינסט מ'קען אים זעהן ווי ירא אלוהי והשם. דאס איז מיר א ריזיגע חידוש, און איך מיין אז אסאך טיפער, ס'הייסט אסאך אסאך מער יסודות'דיג, אסאך מער פארדעם וואס מ'דארף רעדן, וואס מ'דארף פארשטיין די עצם דאס וואס האט ער געזען, וויאזוי האט עס אויסגעזען, זאל עס זיין אזויווי יחזקאל האט געזאגט, אזויווי ישעי' האט געזאגט, אזויווי איינער אנדערש האט געזאגט, פארדעם דארף מען רעדן פון די פון די גאטס, פון די פון די תעוזה, פון די.

און נאך זאכן, די ערשטע פרשה, ס'קומען מלאכים, ס'קומען די אייבערשטער, ער זאגט פאר אברהם אבינו, העסט האבן א זון, ער איז הונדערט יאר אלט, און וואס זאגט, און שרה לאכט, פארוואס לאכט זי, ווייל ס'איז נישט ריעליטי, ס'איז נישט רעליסטיש, ס'איז נישט, ס'גייט נישט אזוי, איז אמת, ס'הייסט, מ'דארף, מ'קען, דא איז דא א גאנצע חקירה דא פון דרך הטבע, וואס הייסט ס'איז דא אזאך ווי ניסים, ס'איז דא אזאך ווי דרך הטבע, ס'געשעהנען זאכן, אבער פאר די ענין פון דרך הטבע, איך מיין. איך וועל רעדן פשוט אויף זאכן וואס זענען זייער למעשה און אין זייער אסאך עריעס אין פערסאנעל גראוט פון מענטשן און די זאך וואס הייסט תשובה וואס מיינט אז מענטשן טשעינדזשן זיך און זיי קענען זיך טשעינדזשן און די זאך וואס הייסט פאליטיקס אז קאנטריס טשעינדזשן זיך אז די וועלט קען זיין שינויים און די זאך וואס הייסט און אלע חלקים פון די וועלט. רוב מענטשן האבן א זאך וואס זיי רופן ראשענאליזם, וואס זיי רופן נישט ראשענאליזם, זיי רופן וואס איז נארמאל, וואס קען זיין, אפשרי, וואס איז מעגליך, וואס איז מעגליך. צו פרעגן פאר א מענטש איז מעגליך אז משיח זאל קומען? אה, סיריעסלי? ס'איז נישט מעגליך. יא, ס'איז א שיינע מעשה, ס'איז א גוטע חלום, ס'איז נישט מעגליך. וואס מיינט אז ס'איז נישט מעגליך? ס'איז קעגן עפעס א חוק פון טבע? ס'איז נישט קעגן עפעס א חוק פון טבע. כ'מיין, אפשר איז עס יא, אבער אפשר איז עס נישט, אבער כ'רעד נישט אזוי שטארק פון דעם. די סיבה פארוואס מענטשן זאגן אז ס'איז נישט מעגליך, ווייל מענטשן זענען צוגעוואוינט און וואס ער רופט לאגיק און וואס ער שטעלט זיך פאר ס'איז מעגליך, איז געבויט אויף וואס ער איז צוגעוואוינט, ס'איז געבויט אויף מענטשן נעמען אן זייער סאכדיג און זייער קאנסערוואטיוו, רוב זאכן גייען בלייבן אזוי ווי זיי זענען, דער מענטש איז היינט א שייגעץ, ער גייט נישט קיינמאל ווערן א צדיק גמור, עה. זאג פאר איינער, תשובה איז איינע פון די זאכן וואס מער קיינער גלייבט נישט אין דעם. און אסאך מאל זעט א מענטש ער האט תשובה געטון, ס'הייסט אין וואסערע לעוול א מענטש איז געטוישט, ער האט זיך געטוישט, ער געהאט איין קעריער, געהאט א אנדערע. מענטשן זאגן, יא, ווען ס'וואלט מיך געזאגט פריער וואלט איך נישט געגלייבט. קיינער וואלט נישט געגלייבט. און ס'איז אסאך פסוקים אין ישעי' הנביא וואס זאגט, מי האמין לשמועותיני, זרעי עביי על מי נגלסו. ס'הייסט ער לייגט אראפ די חידוש פון ימות המשיח. האט קיינער האט נישט געגלייבט, משוגע דאס גייט געשען, וואס, און אסאך, מען קען מאכן פון דעם אז ווי אסאך מענטשן מאכן פון דעם, און איך מיין אז אסאך פון די רעשאנעליסט התנגדות צו ניסים אדער צו אנדערע מין זאכן, איז אמת'דיג נישט, ס'איז נישט, ס'איז, מען קען, די סייענס, די פשעטל, וויאזוי ס'ארבעט די סקרוס פון די בריאה, ס'איז דא וועגן, און אונז ווייסן נישט אלעס, ס'קען אסאך זאכן געשען, אבער ס'איז אסאך מער די עקביות וואס מענטשן זענען סטאק אין זייערע צחוק און זייערע הרגלים. דאס געשעהט נישט, דאס איז, דער רמב ם האט געזאגט פעימעסלי אז א משל אויף א זאך וואס גייט קיינמאל נישט זיין, וואס איז נישט מעגליך, איז א ספינא'ס בארזל עפר בעבר. עס קען נישט זיין, ווייל דער רמב ם איז דאך א זייער מסודר'דיגער וועלט, די בארזל, יסוד העפר גייט אראפ, און עופות פליען ווייל זיי האבן יסוד א יסוד הריח, עס קען פליען. אז פינעס בייטל קען נישט פליען, נאו סאטש א טינג, און וואס איז די פאקט, איך בין געגאנגען א צען מאל שוין, יעדע טאג פליען טויזענטער פינעס בייטלס, זיי פליען אין די לופט, סא וואס איז די קשיא, האט זיך עפעס געטוישט אין די עצם יסוד, אין די עצם יסוד אז ס'דא א דרך הטבע, ס'האט זיך נישט געטוישט, ס'איז די זעלבע, די זעלבע רולס פון טבע זענען נאכאלץ אזוי ווי היינט, אזוי ווי אין די רמב ם'ס צייטן. אבער ס'איז געקומען איין מענטש, ער זאגט, דו ביסט אזוי זיכער אז ס'איז נישט מעגליך צו טרעפן א וועג אין די חוקי הטבע טאקע, אין די מציאות, מ'קען טרעפן א וועג, ס'הייסט די רולס טוישן זיך נישט, אויב ס'איז דא גענוג ענערדזשי, אויב ס'איז דא גענוג לופט, ס'איז דא גענוג לופט, וואטעווער וואס ס'הייבט אויף א עיראפלעין, ס'קען פליען, אה, דו זאגסט ס'קען נישט ווייל דו האסט קיינמאל נישט געטרייט, האסט נישט געטרייט גענוג מאל, האסט נישט אויסגעפיגערט ווי אזוי מ'קען מאכן א ספינערס באזל פליען, באט איטס נאט אימפאסיבל, סאו די ווארט אימפאסיבל אפילו טעארעטיקלי איז דא אזא מין זאך אימפאסיבל וואס דער רמב ם רופט פאר די מנועת יש להם טבע קיים, ס'קען נישט זיין, אבער רוב זאכן וואס מענטשן קוקן אויף אימפאסיבל איז נאר ווייל א מענטש'ס מח, א מענטש'ס אימעדזשינעישאן איז נישט גענוג ברייט און נישט גענוג אפן צו אימעדזשינען, ס'דא אזא אסאך מער פאסיביליטיס, און איך מיין אז ווען מ'וויל מאכן א רול, ס'הייסט נאכדעם וואס אונז זאלן האבן א בענעפיט פון אסאך היסטארי און אסאך אסאך היסטארי אסאך מעשה אסאך סייענטיפיק פראגרעס אסאך פאליטיקל פראגרעס אדער נישט פראגרעס האוער יו וואנט טו טשעינדזש. וואס כמעט נישט מעגליך צו זאגן אויף א שום זאך, דאס איז א זאך וואס וועט קיינמאל נישט געשען, דאס איז א אימפאסיבל זאך. מענטשן מיינען אז ס'איז ממש אזויווי לאגיק, למשל, מען זאגט פאר א מענטש, דאס איז א זאך, ס'קען נישט, נישטא אזא זאך, נישטא אזא זאך, דער גייט געווינען די עלעקשאן, דער גייט, דער גייט אויספירן, ער גייט מאכן א מלחמה, ער גייט אייננעמען צען לענדער, ס'גייט זיך טוישן די גאנצע מעפ פון די וועלט, ביסט נאר, מאכסט דיך נאריש, ווען גייט עס געשען? קיינמאל נישט. ענד איטס טרו, מאוסט אוו די טיים געשען נישט ווילדע זאכן, אבער ס'איז שוין געשען, און די וועלט וואס איז דא באנאנזע דערצו אויפן, ראדיקל טשעינדזשעס, קרעיזי טשעינדזשעס, דעט איז סעקאנד ביפאר דעט. מענטשן ווינדערן זיך אלעמאל, און האט קיינער אנדערש געטראכט, איך ווייס ס'איז גייט קומען היטלער און גייט אייננעמען דריי פערטל יוראפ, יא ביקאוז איטס א ריעלי רעדיקל טשעינדזש, א מענטש'ס מח, די וועג וויאזוי א מענטש'ס שכל וואס איז כאילו זיין רעשאנעל, זיין שכל ארבעט, איז נישט געמאכט, ס'איז נישט געבויט אויף צו אימעזשענען טשעינדזש, אנד דערס מעיבי א גוד ריזען פאר דעט, ס'איז נישט אין דעי טא דעי לייף, איז נישט רוב זאכן טעינדזשען זיך טאקע נישט, ער גייט צו די ארבעט טוט די זעלבע זאך וואס ער האט געטון פריער, אבער די ריעליטי אויב איינער וויל זאגט עס דא א מין זאך עס וויסן די ריעליטי צו פארשטיין וואס די זאכן זענען אמת'דיג, די ריעליטי איז אלעמאל זענען דא אסאך מער פאסיביליטיס, וויפיל וואס איז פראבעבל אדער וואס גייט וואס וואס מענטשן שטעלן זיך פאר און אונז גיין גיין צו אברהם אבינו און ס'קומט א אייבערשטער און ער זאגט אז שרה גייט האבן א קינד ס'איז נישט מעגליך מען לאכט פון דעם און נאכדעם איז געבוירן געווארן דער אינגל דער אינגל הייסט יצחק און ער זאגט שרה האט געזאגט ותאמר שרה און דער אייבערשטער זאגט פאר פאר אברהם אבינו למה זה צחקה שרה יפלא מהשם דבר און וואס איך ליין איז דאס איז נישט נאר א סטעיטמענט פון אמונה דאס איז א סטעיטמענט אויף פאקט די זעסט איהם מיט א היפאלעשן מענטל שטורם דוד די מיינסט טאקע אז ס'איז וואס איז נישט בדרך ס'איז מעגליך אחרי בלויז יוס לו עד נו קען מען טרעפן די ריכטיגע קעמיקאל די ריכטיגע ס'איז נישט מעגליך ס'איז נישט מעגליך די נישט מעגליך איז על פי רוב על פי רוב מיינט עס פוילקייט על פי רוב איז עס עצלות המחשבה על פי רוב איז עס ביסט נישט צוגעווארנט האסט קיינמאל נישט געהערט דערפון יעצט האסטו זעהן דארפסט נישט הערן יעצט האסטו זעהן האסט קיינמאל נישט געהערט ס'איז נישט אין די עולם השמיעה אבער אין די עולם ס'איז דא האסטו זעהן דא יצחק איז געבוירן געווארן און ס'איז געשען, און ס'איז געלונגען, און ותהי מסורה צחוק אסני ה' אלקים, קול השמע יצחק לי, יעדע איינער, וואס גייט יעדע איינער זאגן, די אימפאסיבל האס העפענד, סאו, נישט דא אזא זאך די אימפאסיבל האס העפענד, איף איטס אימפאסיבל, איט וואלד האוו נעווער העפענד, ניין, אבער ס'איז, אונז האבן געטראכט, אונז זענען געווען זיכער אז ס'איז אימפאסיבל, קאז ביי פיפל, אימפאסיבל מיענס, ווערי הארד, און אימפאסיבל, אדער ווערי סטרעינדזש, ווערי ווייט פון נארמאלע עקספיריענס, מיט אימפאסיבל מיינט די זעלבע זאך ביי רוב מענטשן. און אברהם אבינו, אברהם אבינו זיין גאנצע זאך, זיין גאנצע זאך וואס ער רופט זיך ראש להאמינים, איז ער האט זייער שטארק געארבעט,

כ'קען דיך געדער אז יענע האט די ואטו אז בריסט די אז מאכן א ברית מילה אין אין די וועג פון די נסיונות סאיז ווען ווען מען זאגסטו אסור נסיונות סאפ ש ו מביני וואס איך וויל זאגן איז אז מער פון די נסיון איז א טעסט צי צי די באהערע ביסט טאקע ערענסט די נסיון איז איז א ברעיק טרו אין די וועלט סאיז ביז דעמאלטס איז טאקע נישט געווען סאיז נישטא סאיז נישט מעגליך נישטא אזא זאך א מענטש איז הונדערט יאר ער מל'עט זיך נישטא אזא זאך א מענטש איז הונדערט יאר אלט און זי האט א בעיבי סנישטא אזא זאך אבער סאיז יא דא האסט נישט געהערט דערפון האסט נאך קיינמאל נישט געהערט דערפון יעצט העסטו הערן דערפון יעצט העסטו זעהן

נישט אז ער האט געהאט אמונה אז ס'קען זיין למען דרך הטבע, ס'איז בדרך הטבע, איך האלט מ'ווייסט נישט אויב מ'דארף עניטינג זאגן אז ס'איז למען דרך הטבע, אבער ס'איז נישט פראבעבל, ס'גייט נישט געשען, סיריעסלי, מ'גייט אייננעמען ארץ ישראל, מ'גייט, ס'גייט קומען איינער האט וואלט געזאגט פאר א איד צוויי הונדערט יאר צוריק די אידן גייען גייען זיי גייען רעדן מיט די ענגלישע, אז די ענגלישע די יו ען זאל זיי נעמען ארץ ישראל, און זיי גייען עס נעמען, און זיי גייען עס האלטן פאר זיבעציג יאר נאך, האפענטליך נישט מער, נעווער גאנא העפען, ענגלאנד באלאנגט, זיי באלאנגט, זיי האבן בכלל א אנדערע זאך, באט איט העפענד! און אין ווערי רעדיקעל סטעפס און ווערי עמעזינג טשעינדזשעס, און וועגן דעם איך מיין עס איז וויכטיג, מען דארף, און די קאנצעפט פון ניסים, וואס נס און נסיון האבן די זעלבע שורש, דאס הייסט מען זאגט משיח גייט קומען, זאגסטו אה ביסט משוגע משיח גייט קומען, אקעי איך ווייס נישט וואסערע ניסים וואסערע זאכן אומפאסיבל טינגס מען דארף קומען, אבער מענטשן דארפן וויסן דאס איז א פשוט'ע פארט אוו ריעליטי, דאנט ווערי יו דאנט געט שאקד, ס'וועט געשען א זאך וואס איז נישט מעגליך, אה טראמפ גייט ווערן דער פרעזידענט, ביסט משוגע קיינער האט נישט געקענט גלייבן וואס קען משיח זיין? קען משיח קען קומען? איטס אין ריעליטי איטס פאסיבל, מאר קרעזי טינגס האוו העפענד, ווי אזוי, וואס, ווען, איך ווייס נישט, נישט מיין דאגה, אבער עס איז זייער וויכטיג אז זיך משחרר צו זיין פון די זאך, אדער איך קען טשיפ טון, איך קען ווערן אינגאנצן א אנדערע סארט מענטש, עס זענען געווען אזעלכע מענטשן, זיי האבן געווען איין זאך און זענען געווארן א צווייטע מאנטש, און קיינער גלייבט עס נישט, קיינער ביסט זיך נאך ס'געשעט נישט. סאו נאכדעם וואס עס געשעהט, וויאזוי הייסט יענער מענטש? ער הייסט יצחק. אה, דער וואס האט געטוהן די אימפאסיבל זאך? ניין, ער האט נישט געטוהן די אימפאסיבל זאך. ער האט נאר געוויזן אז דאס וואס יעדער איינער איז צוגעוואוינט אז וואס איז פאסיבל, דער איז אלוועיס מעני מאר פאסיביליטיס, און עס איז דא מער פאסיביליטיס וואס מען קען טראכטן פון, ווייל א מענטש'ס מח, באמת, זיין ראשענאל פארנעמט נישט ס'איז דא מער פאסיביליטיס. די לעצטע נסיון וואס הרב ווינער האט געהאט, די גרויסע סטארי וואס הייסט די עקידה של אלהים ניסו את אברהם. איך מיין אז אז די עיקר ווארט איז דא, עס הייסט, מען איז דא מפרש מען זאגן אז ל ע די ניסיון הק' דאס איז געווען כולי התגברות אויף לאגיק, אז ס'דא א סתירה, ס'איז ממש א לאגישע סתירה, דא האסטו געזאגט ביצחק יקולל חזון רע, דא זאגסטו ועלי אשם לא אעלה, עס קען דאך נישט זיך א סתירה, נאר רבינו האט זיך מסגבר געווען אז א סתירה, אקעי, איך גיי פאלגן עניוועיס. אבער דאס איז נישט אמת'דיג א סתירה, דאס הייסט, ס'איז דא אזויפיל פאסיביליטיס, זי האט נאר פשוט נישט געטראכט דערפון, דער שטן ווען ער קומט צו אברהם אבינו, ער זאגט קום עס איז א סתירה, זאגט אברהם אבינו, ניין, איך האלט נישט דאס זאך ווי א סתירה, דאס איז נישט א לאדזשיקעל סתירה, דו דרייסט א קאפ ווען דו זאגסט אז ס'איז א לאדזשיקעל סתירה, דאס איז נישט א לאדזשיקעל סתירה, דאס איז פשוט א זאך, איך האב נאכנישט געטראכט, איך האב מיין קליינע, מיין קאפ האט נאכנישט איינגעפאלן וויאזוי ס'איז מעגליך אז ביידע זאלן, היכי סקיימי שניהם, אבער געס וואט, ס'קען זיין, ס'קען זיין א פאסיביליטי, למשל. אז די נסיון פון הק' האט נישט געמיינט ערנסט, ס'האט נאר געמיינט וויילעיי און שפעטער זאלסטו צוריק אראפ נעמען און יעצט קוק אז זיין צורה. ס'קען זיין, פארוואס האט ער נישט געטראכט פון די פאסיביליטי פארדעם? ווייל מ'טראכט נישט, מענטשן, פיפל, די עמאונט, די ספעיס אוו האו מעני פאסיביליטיס פיפל טינק אוו איז איז אינפיניטלי לעס דען וואט ריעל פאסיביליטיס אר. און אברהם אבינו א גאנצע צייט, א גאנצע לעבן צובראכן די די זאכן, צובראכן די זאך וואס יעדער איינער זאגט איז פאסיבל, און איך זאג א ווערטל און ס'געגאנגען אין פלשתים,

ס'איז א סדר, און ער זעט אז ווען יעצט אברהם'ן איז מצליח זאגט ער אה, איך קען מאכן א ברית פאר דריי דורות, לאמיר עס האלטן. אברהם'ן איז נישט געווען ביזי מאכן אזעלכע זאכן, אברהם'ן איז געווען ביזי טוישן זאכן, אברהם'ן איז ביזי זאגן אז וואס איז געווען מעגליך נעכטן מיינט נאך נישט אז ס'איז נישט אז ס'איז מעגליך היינט, ס'קען זיין היינט א גאנצע אנדערע זאך. ענדע. און איך מיין אז זייער אסאך זאכן קען מען לערנען, איך וואלט רעדן נאר זאגן ענד וועגן לוט, און לוט איז געגאנגען אין סדום, ענד סדום האט זיך איבערגעקערט. און לויטער איז געניצל געווארן. און מען זעט א גאנצע צייט, דאס הייסט, און מענטשן מיינען אז סדום איז פינישט, זיי זענען לויט אז סדום די גאנצע זאך איז פינישט, דער איז נאו וועי, דער איז נאו וועי דעט דיס פע דיס טינג איז גאנא ריעלי העפען, זיי ער גייט ארויס געבן א גאנצע מלכות, צוויי צוויי גרויסע מלכות עמון און מואב, נישט אזא אזא זאך, ס'איז נישטא קיין ס'איז נישט און און און אה ס'איז דא נאך א מפרש'ע פסוק, לויט לויט זאגט פאר זיינע איידעמעס, לויט רבי נוסף, קומט מען גייט, די מלאך האט מיך געזאגט, דער זעלבער מלאך וואס האט געזאגט פאר אהרן אבינו אז מען גייט יצחק'ל איז צוריק גייט האבן א קינד, ער האט געזאגט פאר לויט מען גייט איבער קערן סדום, און לויט זאגט וואס ירדני זאגט, סיריעסלי, נעווער גאנא העפן, איינמאל אין טויזנט, געשעט נישט. און ויקם יצחק בעיני חסרוניו, ווען מאכסט דיך נאך נישט צו טון, זאגסט זאכן וואס געשעען נישט. און געסס וואט, ס'איז געשען. און ווער איז געבליבן, זיין חסרוניו זענען נישט טויט. און ווער בלייבט, עס בלייבט זיינע טאכטער, ס'איז דא צוויי, א טאכטער מיט אן קיין מען, און די נאנסענס, ס'איז פינישט, די ליין אוו לויט איז דאן וויט. און וואס איז געשען? ס'איז דא א מעגליכקייט, ס'איז דא א מעגליכקייט מ'קען מאכן טשיקע די טאטע און און מ'קען שלאפן, מ'קען האבן קינדער פון די אייגענע טאטע. אה, האסט נישט געוואוסט אז מ'קען, רייט? דו האסט געמיינט אלעמאל מעשים בשלא עשו, דאס איז א מעשה שלא עשו, טאקע, ס'איז דא טאקע א איסור, באט געס וואט, אויב מ'דארף, אויב עס פעלט אויס, איז עס מעגליך, ס'איז מעגליך, איטס אלוועיס פאסיבל. ענד דער'ס אלוועיס מעני מאר פאסיביליטיס, ס'קומען מענטשן, זיי האקן אויף לויט'ס טיר, זיי זאגן. און זאגן נעם מיר געבן עס ארויס אין געץ פון איין הויז, מ'זאגט לויט איך האב א עצה איך האב טעכטער, און נישט נאר דאס אפילו דאס איז נישט געווען גענוג ווייל ווען די אנשים אז שפעט זיך אביי אין די מלאכים זיי האבן געקענט פיקי בעס אנווייערען כאילו די אנשי סדום וואס זעמיר געזען די לעצטע יאר זיי זענען א גאנצע צייט סטאק מיט זייער פאסיבילטי זיי האבן פאר א סדום מענטש איז נישט מעגליך צו טראכטן אז סדום גייט זיך איבערקערן ווייל זיין גאנצע לעבן זיין גאנצע מהלך איז געבויט אז אלעס איז איז פינעט, אלעס איז סקעדזשועלד, אלעס איז שוין מסודר מראש, און סדום איז די שטאט סדום, ס'ווערט נישט חרוב סדום, און ס'איז נישט מעגליך אז די לח ס סדום סדומ'דיגע איידעמערס פון לוט זאלן טראכטן אז ס'קען חרוב ווערן, אבער לוט איז געווען פון אברהם אבינו שטוב, און אברהם האט געוואוסט אז ס'איז אלעמאל דא א וועג ארויס, נישטא אזא זאך, ס'איז אלעמאל דא א וועג, ס'איז אלעמאל דא נאך פאסיביליטי וואס ער האט נישט געטראכט דערפון, אפילו ער ווייסט נישט, ווייל ער קען טאקע נישט טראכטן דערפון, ווייל נישט מעגליך, א מענטש איז נישט איז מינט, א מענטש'ס מח איז טאקע געבויט אויף די לאגיק, אויף די אננעמען אז רוב זאכן זענען די זעלבע און רוב זאכן בלייבן. אבער ווער ווייסט אז עס קומט א מלאך, ס'איז דא אלעמאל נאך א וועג, און מען וועט אפשטופן נאך א טאג און עס וועט קומען די מלאך און וועט מאכן מיר און דיינע בלינד, מען וועט נישט קענען טרעפן די טיר, און ס'איז אזוי ווי א משל, האנשים היכי בין זווירים, זיי ווייסן ס'איז דא איין טיר, סיריעסלי, צוברעך די וואנט, ס'איז נישט איינגעפאלן, זאלסט נישט טרעפן קיין עצה, זיי קענען נישט טרעפן די טיר, דאס איז א גרויסע פראבלעם, גיי אריין פון פענסטער, באט א סדום מען טראכט נישט פון אריינגיין פון די פענסטער, מען טראכט אז דא א טיר, מען גייט אין די טיר, אבער דאס איז א שטיקל א ווערטל, אבער עס איז דא אין דעם א אמת, און די אמת אז. שניי בלעזט לעת ערום צו אויס און זאגט דא א מדרש אז פון דעם קומט ארויס דוד המלך מצות איז דוד עבדי עס הייסט צו דא איז די די ענין וואס האבן געדאמט געדעמאנט משיח נאר ס'איז נישט סתם א משל אבער ס'איז אמת עס הייסט די די קאנצעפט פון מי העמען נישט מי עושני מ'דארף עס זעהן דאס איז דאס איז א זאך וואס קומט ארויס פון די פרשה וואס קומט ארויס פון די פון די צוברעכן וואס אברהם אבינו צוברעכט געטשקעס מער ווי ער צוברעכט געטשעס ער צוברעכט עקספעקטעישנס ער צוברעכט די זאך ס'איז נישט מעגליך, און דאס איז דא לטב און לרע, ס'הייסט ס'זאל האבן קיין חרוב ווערן, ס'איז נישט קיין גוטע זאך, באט יו האוו טו נאו, יו האוו טו נאו איף יו וואנא ליוו אין אברהם אבינו'ס אמונה און אברהם אבינו'ס בליק, איז וויסן אז אלעמאל דא מער אפשענס, אלעמאל דא מער פאסיביליטיס, און איטס נאט ריעלי פאסיבל טו נאו וואס וועט זיין אין צען דורות, וואס וועט זיין מארגן, און אונז טוען וואס אונז וואס אונז קענען היינט, אבער ס'איז אלעמאל דא מער פאסיביליטיס, און ס'איז דא א פאזיטיוו מעסעדזש אז א מענטש וויל טשעינדזש, פיפל טינקס וואנט טו געט בעטער, אויז דערס אויז אן. אנלימיטעד אמאונט, א אינפיניט אמאונט פון גוטע זאכן, פון זאכן וואס קען זיך טוישן, וואס קיינער גלייבט נישט וואס מען זאגט, און מ'ענדיגט און מען זאגט נאר, צחוק עשו לאלהים, קול ה' שמע יצחק לי, די עולם לאכט, אבער עס איז געשען, א גוטן שבת.